Dumelang bagwera ba puku, lekhono re ilo lebelela sereto sa rena sa mpša ya tswetši sa go ngwala ke LI Masenya. Rena re ilo lebelela dintlha tše bohlokwa e lego ditlabelo tša theto tše e leng gore gantši di fela di gakantšha barutwana. E, go ka lebelela mo temathetong ya rena ya mathomo go tšwelela di, ditlabela tše di latelago. Ee, ke kgona go kwešiša gore ka moka na lena ga jwale le a tseba gore go bohlokwa gore o tsebe gore na mantšu ge a dirišitše mo seretong a ra go reng, o tsebe tlhaloso ya pepeneneng le tlhaloso ya go iphitlha. Go fa mohlala, fa go na le lentšu la re mong wa, mong wa gago o na le letsogo la dimpša, ke a mo rata. Lentšu le la letsogo la dimpša go ra re ke motho yo e leng gore o tseba go hlaola, o tseba go kgetha dimpša. go ra gore ke motho yo e leng gore o na le tsebo ya go kgetha dimpša ka fao o tshwanetše gore o tsebe tlhaloso ya go iphitlha le tlhaloso ya pepeneneng gape gape se sengwe se e le gore ke nyaka go se tlhalosa ke taba ya gore um thutwana ya rena ye go ka lebelela ka montle ga video ye go na le description gona fao ke tlabe ke lebetse di-notes ka mokana a tsona tše e leng gore di bolela ka dintlha tše di bohlokwa mabapi le Sereto seke. Seo ke tlileng go se dira e dio ba go lebelela ditlabelo tša theto tše e lego tšona dithekniki tše e lego gore ba bantši di ka fela di ba gakantšha goba ba sa di bone. A re thomeng fa. Um Setlabelo sa rena sa theto sa mathomo se se tšwelelago fa timathetong ya mathomo ke, um re na le mohuta wa poeletšo e lego poeletšo ya senoko, poeletšothomi ya senoko. La bona? Wa, wa, yeke. e laetša poeletšothomi ya senoko. Gape-gape re bona le e kelelathalo goba yona enjumpment. O ka lebelela ke ngwetši, ba re wa gana ka bona ge ba bonwa, wa ba selela o ba beile bodulabahung, madulong a bogoši, setulong se se tšhabegago. Mantšu a methalotheteo ye ka mokana ga yona E a sinyalelana goba e tsweletša kgopolo ye tee, gomme ke seo re se bitšang gore ke enjambment. Kgopolo e elela go tloga mothalothetong wa ka godimo go ya mothalothetong ya go latela. Se sengwe gape gape se se tšwelelago fa ke, eh, leina go kwa. goba sebokantšu re na le bodula bahu go ka lebelela lentšu le bodula bahu le ra gore mabitleng lona le bopilwe ke lediri le leina um se sengwe gape gape se o ka se lemogago re ya ko temaneng ya bobedi re na le um leina go kwa goba tšona um dibokantšu, re na le mpjampja, re na le mašego-gare. E, mašego-gare e bopilwe ke lehlathi le lehlathi, mola fa e le leina le leina. Mpjampja e ra gore ke mpja ya nnete. Ge ba re o monnanna, go ra gore o monna yo a phalago banna ba bangwe. Fa go ra gore lehu le laetšwa e le selo se e leng gore ke sa mannete. E, mašego gare, go ra gore gare gare ga bošego. Gape gape sehlabelo se sengwe sa theto se se tšwelelago fa ke e, ing, ke oxymoron goba yona tumelo-kganetšo. Re bona lentšu mašego gare le tadi ea muša a tšwelela mo mothalothetong o motee. Ke yona oxymoron. E, gona fa, Ka yona oksimoron yekhi, tadi ya mmuša tatšana, e tšwa go sema, go tšwa go, go polelo e rong tadi ya mmuša tatšana, go ra gore motshegare. Kafao, sereti se gatelela kgopolo ya gore lehu le tla nako ye nngwe le ye nngwe, kgopolo ya montshegare le bošego, kgopolo ya montshegare le bošego di a thulana, ke ka fao re rego ke tumelo-kganetši. Gape-gape re bona poeletšothomi ya Ye e tšwelelago šiwo ba re ga o, ga o. Le a bona gore ke sekafoko se šiwo se a tšwelela. Gape, gape re bona le potšišo retoriki. Potšišo retoriki šiwe e a tšwelela, ba re, Ga o kgore, ga o ngwathiši bana, o selela mang? Le a e bona? Sereti se tšweletša kgopolo ya gore lehu ga le kgotsofale ebile ga le na Bana, bjale le bolaela eng batho? Re be re tla ba re, re le yo, re tla be re tla be re re le yo fa bana dijo, eupša ga go jwatše. Sereti se a ipotšiša gore na le yo fa mang batho ba le ba bolayago lehu le. Gape, gape re na le temathetong ya boraro gona fao go tšwelela di, eh, poeletšo thomi ya dinoko re bona o, o, o la di bona ka mokana ga tšona gape gape re bona le se seka se se sona go lahla ngana ke go robala o ra re ge ba, ba, ba, baoki ba ka no tshwara ke boroko go senyane ba se tlhokomele molwetši lehu le ya mo le ya mo tšea E ra tima thetong ya boraro gona fa go sa tšwelela dika bo go e ke go topile nta thekeng ke tla go rutela ba bantši nka e tuma sejabana di notes di gona se se botlhokwa se o tshwanetseng gore o se tsebe ke taba tša gore seka ge se ngwalwa ge ba re tsopola seka se se tšwelelago mo mothalothetong hle ka mehla le ka go se thoma ka Go, go itoma, go topa e, nta thekeng, go rutela ba bantši, go, go itoma sejabana. O se ka se ngwala ka mokgwa o se leng ka gona, ngwala ka mokgwa o e leng gore se ka se tšwelela ka gona. Gape, gape re na le Tematheto ya boraro go sa tšwelela di ka šetšiwe dingwaleng wa ka sebopego sa tšone di thome ka go itia šepa ka patla go melela motho menwa ka godimo. Gape gape re na le poeletšothomi ya sekafoko ba re o tla kgonela, o tla kgonela. Le a bona, ke poeletšothomi ya sekafoko. Eupša matšatši a ke kwa ba bolela ba re go na le nto ba re ke anafora. Anafora ke ge e, lentšu goba sekafoko le boeletšwa, lentšu goba sekafoko le boeletšwa e, methalothethong ya go latela. La e bona? Ke yona seo ba re bitšang gore ke anafora. La e bona šio? Ba re ke anafora ke poeletšo ya mantšu goba dikafoko e, me, mathomong a methalotheto ye mebedi goba go feta. Ke nagana gore gona fa Le a bona, re na le Lentšu še le lona le a bušeletšwa, sekafoko se sona. Ba re, O tla kgonela. Gape, gape, o anafora ye, ke, ke nka re, gape, gape e tšwelela le mo go methalotheteng ye e latelago. La bona, mantšu a ka mokana a ona ke a mane. Methalothet, ma, eh, methalothetho ye mene ya go latela e thoma ka Lentšu še le lona. Ba re ke thari, thari. Le a e bona? Ee, gape-gape se sengwe se le ka se lebelelang, ge re e tlogela taba ye ya anafora. A ke re anafora ke re ke lentšu goba sekafoko se e leng gore se tšwelela methalothetong, se tšwelela mathomong a methalothetho e mebedi goba go feta. Ee, gape-gape re sa na le poeletšo, ee, poeletšothomi. I mean re sa na le poeletšo putla go ka lebelela lentšu šellwane ba re thari e thari e la bona gore ke poeletšo putla ya sekafoko gape gape e sa tšwelela gape mo mothalothetong wa bomasomepedi šupa le wa bomasomepedi senyane ba re thari ya gago thari ya gago re na le diema ba re mmala o gola namaneng ba re ngwalle se, seema se se tšwelelago mo seretong se, ke o tshwanetse gore go ngwala o re mmala wa kgomo o bonagala namaneng le eh, gape gape ba re leabela le a fetiša le yona e santšane e sa le eh, seema go no ra gore ge motho a abetše Dilo tše a tlong go di, ke gore ge e le gore mohlomongwe be e le motho a, ke no fa mohlala, a dira selo se se itseng, e le sekobo. Ge e, a o ba le ngwana, ngwana o yo ba sekobo le go feta. Ya. Gape-gape um re na le sekafoko, I mean um. eh, sebokantšu se sona magale mabedi fa re na le leina le lebadi la le bona ke re gone o ra gore o bile sa mankunkubete le gone o sa magale mabedi o lo ditšo selepe sa magale mabedi o ra gore ke selepe se se bogalegalegale selepe sa go rema sa go se palelo ke selo wa ka mokgwa go tšwelelang ka gona re na le poeletšo thomi ya um sekafoko šiwo le a e bona ka mokana ga lena um mo mo temathethong ya mafelelo re na le enjumpment le yona e santšwane re na le mohlala wa yona šuwe um ka ge ke tlhalositše ke ile go lefa dinoutsu wena go fetša go lebelela video yeke lebelela under description go mo tlo hwetša dinoutsu ka mokana ga tšona tše e leng gore di sepetšana le sereto se gomme di tlo go thuša gore O kgona go tšwelela ditlhahlobong tša gago mahlatse le mahlogonono. Ge e le gore o a re rata, re like goba o subscribe o hwetše divideo.